wey di senate president senator godswill akpabio file against di suspension of senator natasha akpoti-uduaghan suspension suit for abuja high court. for one unanimous decision,

Dis one follow one formal application wey dem file to withdraw dem. Di court come award dem sum of one hundred thousand naira for cost to di first respondent, Senator Natasha Akpoti-Uduaghan. Additionally too, di court come order

from di appeal court and di reliefs dem dem include one order make dem enlarge di time within which e go fit seek leave to appeal di decision of di federal high court abuja dem deliver dat judgement on ten march twenty twenty five and na Honourable Justice Obiora Egwuatu na e deliver am. Di second relief na an order wen e dey grant leave to appeal against di High Court decision for di same suit. Di third relief na an order wen e dey extend di time wen di appellant go file notice of appeal against di said judgement. Di fourth relief na an order wen e dey stay further proceedings for di matter pending di determination of im appeal. But because of dis withdrawal and di subsequent striking out of di motion, di relief wey di senate president dey seek e mean say dem don nullify dem at dat stage. Dis ruling so, e mark one significant legal win for Senator Natasha Akpoti-Uduaghan for her ongoing legal battle wey e dey surround her controversial suspension. Wetin be di genesis of dis Natasha Akpoti-Uduaghan and Senate President multiple lawsuit so? For February twenty twenty five, Akpoti-Uduaghan she allege on Arise television say the Senate President Godswill Akpabio sexually harassed her on 8th of December 2023. The sexual harassment case e come escalate on 20th February 2025 after she confront Akpabio say he relocate her seat inside the chambers

Di head of di Senate Committee on Ethics and Privileges, Senator Imasuen Neda e come describe di petition as dead on arrival. Akpoti Uduaghan come later represent am wit signatures from her constituents. and dem come tell am say di committee go look into di matter. On di sixth of March, twenty twenty five, di report from di Senate Committee on Ethics and Privileges dem come use am take suspend Akpoti-Uduaghan from di Senate for six months, say for misconduct. Di suspension E con dey quote a violation of section six, one and six, two of di twenty twenty three standing orders of di Nigerian Senate and e con include say she no go enter her office, dem go stop her salary and dem go withdraw her security. Also, di committee come advise say she go apologise to di senate president for di sexual harassment allegations. One suggestion wey dem put to vote a number of times for di senate. Na for there too, one senator Michael Opeyemi Bamidele come clarify say di suspension Na because of Akpoti Uduaghan, the way she dey misbehave, allegedly, and also she dey refuse to sit for where dem give am make she dey sit and she dey speak when dem no recognise am to speak, Bamidele say she dey engage for disruptive behaviour and e dey make abusive remarks against di leadership of di Senate. For follow-up, Akpabio legal team, wey Olisa Agbakoba, di former Nigerian Bar Association president, lead come demand retraction of her allegation e describe am say e dey clearly false and she no fit support am. Akpabio come dey cite contradiction for Akpoti-Uduaghan timeline, say particularly where she praise Akpabio on social media a day after di alleged incident of sexual harassment take place. Akpoti Uduaghan, e take her matter go United Nations Forum during di Women in Parliament section for New York and for her statement, she outline her allegations and di fact of her subsequent suspension. She insist say she no go apologise for her allegations, she come dey seek international intervention make dem hold the senator to account and also the Nigerian Senate. And because of her suspension, many groups come dey call say make they investigate this matter and make the investigation dey transparent. They come dey condemn the suspension say to suspend her e dey disturbing and disrespectful to her constituents. On April 18, 2025, Akpotu Uduaghan come report say some armed men dey attack her family home for Obeba Ihima, Kogi State. For statement wey she release through her media team for Abuja, di senator tok say di assailants dem dey raid and vandalise di residence. wey e be sey na her grandpapa na im get de place before. De attack e occur on April sixteen and na security forces na im come repel dat attack. Na so one lawsuit, na so she file lawsuit, Akpabio go file di husband file one against senator wemboyi akpabio wife too go file di lawsuit dem dey come plenty that's why dem dey call dem multiple and na one of those suits wey di senate president file so na e dey tell di appellate court say dem wan withdraw wen di court so in dia usual process dem dey strike am out wey um pipo dey consider say na victory for senator natasha akpoti-uduaghan. Country pipo, Oduaghan don win dis round, you go say which type of win be dis one, na strike out na im dem strike am out? Well nobody go fit know, maybe na strategy for di senate president legal team. But as e stand now, pipo dey consider am say na victory for Senator Natasha and so make she enjoy her moment until di next ruling wey anoda court go give for dis plenty mata wey e don fude. Kontri pipo, how una see dis mata?